Ndakara ndinura ndinozwa chiremerera kunge ndina mufundisi pagindi mugindi redu reve muganga efurema aiwa neniwo ndinodakara zvizhinji ndinobonga maningi kana ma ndinoti mwari vatiitira zvakanaka zuva ranhasi pane zvatichasangana nazvo zvakati wandei ndinotenda pazuva ranhasi andinogona kuti mwana mwari wamuhambisa zvakanaka kuti mugume panapa handiti aiwa hapana chitsotsi ah, mwari vanotifambisa kana zvinhu zvese zvichinge zvakangotenderwa zvakaiswa muruoko rwamwari tinofamba nenyasha ngatipe mbiri kuna marure amen right vanhu vangada kuziva eh, mukoma madonge kuti anokuzi madonge wacho ndiani ini detail kana kuti zvakakwana ya ndinoda kuti ndizvitende kundibvunza kwamaita kwakanaka chose nokuti kana ukange usina kubvunzwa haugoni kutaura zvausati wabvunzwa yes yes but kana uchinge wabvunzwa manje unotaura zvaubvunzwa zita rangu inini pachezvangu ndinoitwa edwin madunge Edwin Madunge anoberekwa kunonzi kuBikita, kuBikita akaberekerwa kunonzi kuMashoko Hospital muZimbabwe kuMasvingo. Right Madunge adaro saizvozvo akaberekwa nababa vake vanonzi Silvanus Madunge and amai vake vachinzi Silvano, Cecilia Muchaireka vanobva kwekare kuBikita vachiberekwa ikoko. Mai vangu Mera Tsoko baba vangu mera moyo saka ndiri mera moyo akakwana Alright, alright. But ndakambonzwa kuti vaera moyo havana mutupo. hakuna zvakadaro ndiani akataura izvozvo And chese ndakazonzwa- chiri kurarama chinofamba nemwoyo ka saka munhu wese anongonzi m- moyo chete Saka- chinongonzi moyo chete chiri kurarama pachinhu chipenyu Imimi munongoera moyo. moyo Wechi, wemombe wemo, alright, wemombe.
exactly okay maita sekuru because ini nemai vangu ka moera moyo ndagara ndazviona because Ehe. isusu vazukuru vedu vanochengeta ndebvu sezvavanoita ivo. ndagara ndazviona izvozvo okay thank you right vanhu vangada kuziva reverend madungi kuti why muchinzi reverend imimi ya zvakanaka izvozvo reverend madunge kuzoda mazita rekuti reverend madunge rakabva pakuti inini pachezvangu ndakakura ndichinyengetera ndichinamata mwari ndakakura kuchechi inonzi zvapupu zvajesu apostolic church yaitungamirirwa nababa chirwa ndichizobva ikoko ndikazenge ndava nabamguti nabamkuzi kuZvapupu zvekare saka Reverend kuti vazodanwa kuti Reverend Reverend vakazobva muZvapupu ndokubva vazotanga inonzi Sungano naVapostori vaJesu Apostolic Church inova nhasi yava kunzi IFC International Families of Christ Ndinotenda kuti ndopakabva zita ravo rekuti Reverend zvakangotsanangurwa kuti mufundisi. Handiti ka.
Right tinopa kutenda vatereri wamakadai kuterera muri kuterera kubva kuna Doctor Dube ana Reverend Madunge vanoita zvekuemba muchazwa zvakawanda ipapa vataura kuti kuzodhibana kwedu tichazwa zvakawanda interview yedu taitanga ne 10 minutes past 3 tiri kuipedza na 20 minutes to fall saka tinokumbira kuti munenge makayayeya moitambira padhuze handiti ka ngendaa yekuti ndichapa nguva yekuti vanoda kutaura namadunge handiti murekete navo saka nguva ichiripo handisati namba izvizvi handiti ka chimbogarai pashi mumboyayeya handiti ka right mukoma nganditi inini chanyanya kumuunza panapa chiinyi chemene mene ya yeah. inini kuti ndizouya kunoku inyaya yezvunhu zvandakatanga basa rekuimba randakatanga aridi kuti ndingorinzwira mumba mangu chete Ndakashuva kuti nyika iterere, inzwe, uye tichirumbidza Mwari tiri pamwe chete mubasa rekuimba iro iri. Ndozvakonzera ndiuye panapa, kutsvaga bedzi kuti vanhu vazive kuti pavanonzwa masongs aya echirira pese pavanonzwa, vasangoita zvekufungidzira, vanofanira kunzwa kuti takataura naye murume uyu, taka takatogara naye paRadio sezvatiri nhasi, kuti vari kutoziva kuti tiri tese, saka tiri kutoterera, munhu watiri kuterera ndiye watiri kunzwa.

like yamakuda kutibhuira pana apa i proud kusvai zvakadaro
right nyaya iri panapa ndeyekuti zvekuimba izvi handina kuzvitanga nekuda kuti ndakura mhm. zvekuimba kubva ndiri kuchurch ndaitomboita makwikwi napastor pastor vhengere tainamata tose zvakadaro saizvozvo tichiita makwikwi tichiita maquires kuchurch ah, kuchikandwa mari vanhu vachifara vachinakirwa kuchurch ikoko tichiita maquires Saka ndakabva pasi ndichingonzwa kuti chipo chiri mandiri ndechekuda kuimba nokuti ndakangoti chero ndiri kuchikoro ndaiva kumakwaya kuchikoro. Alright, kuchikoro maiimba futi? Kuchikoro ndaiimba futi.
Alright, alright. Saka patakaramba tichidaro saizvozvo ndakangokura ndichinzwa kuti zvinofanira kuramba zvakadaro. Handifaniri kuzviregera. Mhm. Saka panguva yekukura uchifamba uchifamba unowana vamwe vanokuudza kuti no dai wanga wagona kuti iwe pache zvako uzvigadzire zvinhu izvi ukazvigadzira zvikaenda pamhepo zvinenge zvinonakidza mhani saka ndakabva ndashuvira kuti zvinofanira kuti zvidaro. Like muchipiwa advice mungacharangarira here kuti akakupai advice yekuti mutange kuita zvekuemba pamhepo izvi? Hanzvadzi yaamai vangu inini vanova ndibhishopi vaMukhuze pari nhasi vakandidzidzisa zvinhu izvozvo vakandipa mweya wokuti ramba uchinyengetera uchiverenga bhaibheri mhm. saka mukuverenga muya muya munobva zvakawanda Uye uchiudzwa zvakawanda saizvozvo, unoda mwana anoteerera. Yeah. Saka ndaivateerera pakunzwa zvavaitaura, vachindiudza kuti unofanira kuti iwe pachezvako pamakore anoteverawo tofanira kunge takunzipawo pamhepo tichiimba zvichibva pauri. Like manzwirwo ava kutoitwa kuti ndo advisor. Vachitonzwa kuti mwana wangu akutoimba. Vakutonzwa kuti wakuimba.
Vanofara nazvo.
Thank you so much.
Yes.
I'm proud of that. right, saka imimi muchitanga kuimba. Eh, mataura kuti makatanga kuimba kare kubva muchiri mudiki maifanira kuita kuimba kuchechi mhm. kuchikoro maita kwaya saka muchizotanga kuimba ndikuzobudisa zvemasongo kana kuti maalbums makazotanga kuripi ya ndingati chakatanga kutangira zvese ndichekuti pakuzonge ndichikura kudero ndichidzidziswa ndakava neshungu dzekuda kunyora music saka ndainyora ndichinyora ndichinyora ndobva ndamudzitora ndobva ndadziisa pane vanotaipa ndobva vatanga kudzitaipa kuti ndigare ndinadzo ndichizoziva kuti zvinhu zvangu zvinofanira kufamba zvakadai. Saka kufamba nekufamba kwemazuva ndakazombobuda 2008 ndikaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndaisangana nevamwe vanhu vandaisangana navo vachitengesa madhiski uchiona kuti uyu munhu ndomuziva but zvinofanira kuti neniwo ndizoti mangwana panotengeswa dhiski rangu. Saka ndakabva ndabva kuSouth Africa 2010 ndichiuya kumusha. Ndichiuya kumusha ndakabva ndatova neshungu dzokuti ndinofanira kuimba but zvaindidhonzera kure nepamusoro penhau yemari. Saka kufamba nekufamba kwemazuva pa 2019 ndopandakangonzwa shungu dzokuti ndinofanira kutoimba gore iroro rineri ndofanira kunge ndichito releaser album yangu. Saka ndakaimba Vasikana vane gumi 2019. Saka Vasikana vane gumi yacho i, it's like a, i, i album here kana kuti isong yakangomira iri i, a single track? I album yakadaro saizvozvo yakazobuda pa 2020. Pa 2020 yabuda Takaenda futi kunoilonja paGZU, Campus Radio, paMasvingo. Saka ine five masongs. Fine, fine, fine. Pane zvamari kutaura zvatondidakadza. I, I think zvakakosha kuti vanhu vazive kuti pamuri kutotaura kudai mabva kupi izvezvi because vanogona kufunga kuti pamwe mabva eh, mam- mamahachi kana kuti Alright, makonjana. zvakanaka inini kutaura iko kunongo kwandiri kutaura ndambotaura pekutanga paipa ndichiti ndiri chizvarwa chekupikita handiti kumasvingo Yes. right Asi inini ndakazotama kuzobva ikoko uko ndobva ndazogara kuZaka. Ndazogara kuZaka kuMasvingo kwekare dhuze kuChiredzi. Ndokwandabva kuZaka kwaBenzi Muchiuya pano apa kuWard 26. kuti ndiri ndichiuya kuenda pakati.
kuVemuganga Kuve FM. Muganga FM. Kuinterview. VCR.
Komana, komana.
I'm proud of that. Right. Regai timbonzwa eh, song yavakaimba Reverend Madunge inoti vasikana vane go.